גראדע זכיה צו זיין א תלמיד און א חביר'סטע פון מיין גרויסן זיידן מיין טאטנ'ס טאטע מרן בעל שבט הלוי זכר צדיק לברכה רב וואזנער. מיין זיידע, איינע פון די גרויסע זאכן וואס ער האט אויפגעטון אין שטאט בני ברק, אז ער געמאכט אין שפיטאל מעין נייע שול וואס איז אויסגעשטעלט אז אלעס גייט עפ י הלכה, אלע הלכות זענען געווען פאר חולין, אלע הלכות זענען געווען פאר שבת, און אונטער די הדרכה געווען פון מיין זיידע. און מיין זיידע זכר צדיק לברכה פלעגט פון צייט צו צייט ארום גיין אין שפיטאל און טאקע זעהן צו שטיין על המשמר אז אלע זאכן זאלן זיין עפ י תורה. די דאקטער, דאקטער ראטשילד, וואס איז געווען א תלמיד וואס האט אלעס איבערגערעדט צום זיידן. זאג פארן זיידן אז דא דא א איד ס'האט עטוואס אנדערע שאלה. איר לא עליי ניר צוגעבינדן צום בעט. אלעס זיפט, ער קען זיך נישט רירן קיין האנט און קיין פוס. און ער פרעגט א שאלה אז ער דארף מאכן יעדן טאג א ברכה שעשה לי כל צרכי, אבער וועלכע צרכי קען ער נוצן? ער קען זיך נישט באדינען, ער קען זיך נישט רירן, צו ער מעג מאכן די ברכה צו נישט. זאגט אים דער זיידע, רב ראטשילד, לאמיר אריינגיין אין דעם איד'ס צימער און לאמיך רעדן מיט אים. די זיידע מיט דאקטער רוטשילד, פלוצלינג גייען אריין אין די איד'נס צימער. דער איד האט זיך נישט געראכטן צו האבן אזא באזוכער ווי רב וואזנער, האט געעפנט א שמייכל פון אויער צו אויער, און גרויס פרייד אויף דעם אומדערווארטעטן גאסט וואס ער זעט. רב וואזנער זאגט אים, די שמייכל מאכט יעדער מענטש גוט פילן. שמייכל ווייטער מיט אזא שמייכל, ווען יעדער מענטש קומט באזוכן מיט אזא שמייכל ווי דעם. אין דעם קענסטו מאכן א ברכה שאסור לגעת צורקי, ווייל ס'איז נישטא קיין גרעסערע צורה ווי מהנה זיין א מענטש. איד, אויפגעלאכטן פון דעם ווארט. און פון דעמאלטס און ווייטער, די נעקסטע פאר חדשים, האט ער אנגעהויבן צו שמייכלען צו יעדער וואס איז אריינגעקומען, מיט אזוי זעלבע שמייכל וואס ער האט געגעבן פאר רב וואזנער, כדי שאסור לגעת צורקי זאל זיין א ברכה זאל נישט זיין א בטלה. דער שמייכל וואס ער האט געגעבן פאר אנדערע, האט געמאכט אז די חולים האבן צוריקגעשמייכלט צו אים. און פון זיביסלעך צו ביסלעך איז ער ארויסגעקראכן פון זיין גאנצער פאלאזירטקייט און געקענט ארויסגיין פון שפיטאל. אונז מאכן ווי יעדן טאג א ברכה פרקיה כיוונין. בשעת'ן מאכן די ברכה פרקיה כיוונין קען מען זיך פארנעמען אז פאר די נעקסטע פֿיר און צוואַנציק שעה ביז מארגן ווען מען מאכט די ברכה פרקיה כיוונין זאל מען זיין טאקע די ריכטיגע זעענדיגע מענטשן און זכות וואס מען מקבל אויף זיך יעדן טאג פאר פֿיר און צוואַנציק שעה